Pul hakynda iň gowy filmleriň biri. Baý kaka, garyp kaka kitabynyň awtory, maliýe işi boýunça ussat Robert Kiosaki millionlarça adamyň durmuşyny üýtgeden baýlyk toplamak boýunça formulasyny gürrüň berýär. Bary-ýogy ýarym sagadyň dowamynda siz baý bolup bilersiňiz hem-de maliýe garaşsyzlygyna tarap ilkinji ädimi ädip bilersiňiz. Robert Kiosaki. Otuz minutda nädip baý bolmaly? Puluň üç kanuny. Ilki, geliň, men size pul hakynda köpleriň hatda pikir etmeýän zadyny gürrüň bereýin. Meniň pikirimçe, üç sany düzgün bar. Birinji, has irki ýaşymda düşünen zadym, Pul bu näme? Bu siziň garaýyş-düşünjeleriňiz. Bu siziň pul hakyndaky pikirleriňiz. Adamlar menden nädip köp pul gazanyp biljegimi soraýar. Men, Ilki garaýşyňyzy üýtgediň diýýän. Pul hakynda öz düşünjäňizi üýtgediň. Size diňe şu gerek. Adamlar bilen pul hakynda gürrüň edemde olaryň pikirine garşy gelýänime düşünýän. Bu diňe bir pul bilen bagly däl. Bilýäňizmi, maşgalada saçak başynda gürleşilmeýän käbir temalar bar. Din, pul we mümkin ýene käbir zatlar. Munuň sebäbi her adamyň şol zat hakynda dürli düşünjesiniň barlygynda. Mekdep mugallym bolup işlän Garyp kakaň maşgalasynda düşünje şeýledi, Maňa pul möhüm däl, meň üçin pul örän wajyp däl. Men munuň Garyp kakamyň pikirdigine düşünip başladym. Onuň pula bolan çemeleşmesi şeýledi. Baý kakam bolsa hemişe aýdardy, Pul, bu mümkinçilikler. Pul saňa güýç we azatlyk berýär. Gadyryny bilgin, oňa hormat bilen çemeleş. Ine pul hakynda şeýle dürli pikirler bar. Adamlar biz ony alyp bilmeris diýen wagty bu tebigy ýagdaýa öwrülýär. Ine şu sebäpli pul siziň uly güýje eýe bolan pikirleriňiz bolup durýar. Hasan enen adamlar bilen söhbetdeş bolamda köplenç sorag berýän, siziň ene-ataňyz size pul hakynda näme aýdardy? Sebäbi şoda hasyl bolýar. Eger-de size uniwersitete girmeli, soň iş tapmaly diýen bolsalar, köpüsi ene-atasyna gulak asmasa-da saýlan ýollar şol bir zat. Adamlaryň köpüsi baý bolmadyk maşgalada önüp ösýär. Amerikada altmyş ýaşly adamyň her ýüzden biri baý bolýar. Bu-da dünýäniň iň baý döwletleriniň birinde şeýle. Ýüzden biri, dördüsi özbaşdak bolýar. A takmynan elli alty göterim bolsa döwlete we pensiýa hakyna bagly bolup galýar. Olaryň durmuş ýagdaýy hem aşaklygyna gidýär. Men näme etmeli bolan bolsam, siziň her biriňizem şony etmeli bolarsyňyz. Men öz garaýşymy dogry we beýlekileriň sözüni ünsde saklamaly, kimiň maňa pikir berýänine we kimiň garaýşynyň maňa täsir edýänini syn etmeli boldum. Meselem, siz horlanmak isläp dietologa ýüz tutsaňyz, biri köpräk gök önüm iý diýer, beýlekisi buzy ýanly diýer-de gaýnadylan ýa bişirilen önüm iýmegi aýdar. Barybir, siz belli karara gelmeli bolarsyňyz. Iki sany garşylykly dünýägaraýşy bolan kakam bolansoň ir düşünen ikinji zadym, Pul sizi baý etmez. Sebäbi garyp kakam baý kakamdan a köp gazanýardy. Biziň şu gün gürrüňini etjek esasy ýalňyşlyklarymyzyň biri, köp adamlaryň Men lotereýada utsam baýaryn diýen pikiri. Emma uly pul utsaňyz-da sizi garaýşyňyz öňküligine galýar. Bu size hiç zat bermez. Pul meň baý kakamyň aýdyşy ýaly örän güýçli gural. Eger ulanyp bilseňiz, ol sizi has-da baý eder, eger ulanyp bilmeseň has-da mätäçlige getirer. Meň garyp kakamyň iň uly ýalňyşlygy eger onuň aýlygyny artdyrsalar pul meselesini çözerin diýen pikiridi. Ýöne her gezek aýlygy artdygça şonça-da pul meselesi hem artardy. Ýagny, näçe köp pul gazandygyça şonça-da mätäç bolardy. Bu biziň köpimiziň uly kynçylygymyz. Ahyrky düşünen zadym, o-da, pul iki görnüşli kynçylygy döredýär. Birinjisi, pul ýetmezçiligi. Ikinjisi bolsa, puluň aşa köplügi. Bularyň ikisi-de örän möhüm mesele. Bilýäňizmi, köp adamlar özüni üýtgeşik, aýratyn pul meselesi bolan ýeke-täk adamlar hasaplaýar. Aslynda kynçylyk hemme kişide-de bar. Her bir adamda, her bir kompaniýada, her döwletde, her häkimiýetde pul meselesi bar. Hemmelerde pul meselesi bar. A bizi garyplara we baýlara, orta synpa bölýän zat bu meseläni nähili çözýänimizde. Adamlaryň köpüsi näme edýär? Biziň köpimiz pul ýetmezçiligi bolan maşgalada önüp ösdük. Tuzak şu ýerde. Bu biziň garaýşymyza öwrülýär, biz pul gorkuly, gazanmasy kyn zat, gazanmak üçin köp işlemeli diýip pikir edip başlaýarys. Ilki başda men garyp hem mätäç bolmak, aýnadaky ýaly ýüzümde görünýändigine düşündim. Bu maňa ýaramady. Ýöne men baýlar erbet, doňýürek, garasöýmez we gysyk diýen düşünjeli maşgalada ugraldym. Şonuň üçin haçanda men baý bolmak isleýänimi aýdamda, men öz maşgalamyň ruhy gymmatlyklaryna garşy gitmeli boldum. Maňa bu ýeňil düşmedi. Şeýle-de men baý kakamyň öz puluny nähili ussat dolandyrýanyny gördüm. Şeýdip ol biznesiň eýesi we maýadar bolupdy, ol has-da baý bolup barýardy. Onuň ikinji görnüşli meselesi bardy, aşa köp pul. Men on sekiz, on dokuz ýaşymdakam ol maňa, Oglum, pulda iki görnüşli mesele bar. Ýa habyl aşa az, ýa-da aşa köp, haýsyny saýlaýaň? Ine sorag. Men açyk netijä geldim. Maňa ol aşa köp bolsa ýaraýar. Hawa, bu maňa hakykatdan-da ýaraýar. Men şeýle kynçylyk çekmek isleýän we bu örän uly kynçylyk. Şeýlelikde şu üç düzgüne düşünip men garaýyşlaryň arasyndaky tapawudy, durmuşymdaky mümkinçilikleri görüp bildim. Saýlaw. Baý, garaşsyz we azat adam bolmak çözgüt saýlamakdan başlaýar. Pul bu diňe bir saýlawyň işi bolany. Dokuz ýaşdan başlap, iki kakam bolansoň, men olaryň haýsyny diňlemelidigimi saýlamalydym. Bu örän kynça jübütdi. Maňa aňsat düşmedi, men olaryň ikisine-de söýýärdim. Olaryň ikisem ägirt adamlardy, abraýly, özüne ynamly, dogruçyl we zähmetsöýer adamlardy. Men olary söýýärdim. Ýöne olaryň garaýyşlary düýpgöter tapawutlydy. Biri-birine bütinleý ters gelýärdi. Men bolsa olaryň haýsyny diňlemelidigimi çözmelidim. Olaryň haýsyna eýermeli, haýsy ýol saýlamaly? Menem netijä geldim. Bu maňa kyn boldy. Sebäbi bütin maşgalamyň, mekdep mugallymynyň maşgalasynyň düşünjesine we ynanjyna garşy gitmeli boldum. Wýetnamdan gelemde men aýtdym, Ine, indi mende bakalawr dereje bar we kakam, Haw, oglum, sen magistra okamaga gidersiň-ä diýende men, Belki-de gitmen diýdim. Ol aýtdy, Onda sen gowy iş tapmarsyň-a, derejäň ýokary bolsa-da, aýlygyň ýokary bolar. A men iş gözlejegem bolamok diýdim. Ol adatça saçak başynda şeýle gürrüň açdyrmazdy, emma bu gezek bolmady. Sen onda doktorlygam almarsyň-a? Eger men magistr almasam, onda doktorlygy alyp bermezler diýdim. Bilýäňmi, bu edýän işiňe görä däl-de, sowatlylyk derejäň ýokarylygyna esaslanýan hökümet nusgasy. Bu onuň garaýşydy, meňki däl. Bir sözi men saýlapdym. Aýtmak isleýän zadym her gün irden turup men ýene şol saýlaw edýän. Her gün irden ýene şol, ýene şol saýlaw. Men garyplygyň, orta synpyň ýa baý bolmagyň arasynda karar kabul edýän. Biziň hemmämizde şeýle çözgüt bar we biziň herimiz şeýle çözgüdi kabul etmeli. Pul akymynyň kwadranty. Indi pul akymynyň kwadranty hakynda. Kwadrant sözi dörtden gelip çykýar. Kwadrant iş dünýäsiniň dört görnüşli adamlardan durýandygyny görkezýär. I işçiler, t delegeçiler, b biznesmenler, m maýadarlar. Garyp kakam hemişe aýdardy, Oglum, sen uniwersiteti tamamlamaly, gowy iş tapmaly. Ol meni şu ýere gönükdirdi. A men aýdýan, men baý bolasym gelýä. Ejem aýdar, Hawa oglum kakaňy diňleme. Ejem şepagat uýasy bolansoň, Eger sen hakykatdanam baý bolmak isleseň, onda hökman lukman bolmaly, olar köp gazanýar. Ejem maňa hünärmen, özbaşdak işçi, kiçi biznesiň eýesi, garaşsyz telekeçi bolmagy aýdardy. Adamlar üstünlige ýetesiň gelse, ýörite hünär, käre eýe bol, santehnik, elektrik, kazy, buhgalter bol diýýärler. Bu adamlar akylly bolany üçin şeýle diýýär. Bular lukmanlar, aklawjylar, mugallymlar we olar orta synbyň hakyky beýnisi. Baý kakam aýtdy. Bilýäňmi Robert, sen erbet işçi. Sen buýrugy ýerine ýetirip bileňok, gündelik iş saňa bolanok. Onsoňam sen beýle bir akyllym däl. Edil özi diýdim. Şoň üçin sen gowusy şu ýerde bolmaly diýdi. Bu adamlar beýle akylly däl. We ol dogry. Ine näme üçin dünýäniň käbir Iň baý adamlar şu ýerde. Olar akylly däl, ýöne olar nädip akylly adamlary özlerine çekmelidigini bilýär. Şu-da olaryň esasy aýratynlygy. Ýene biri maýadarlar. Maýadarlaryň garaýşy düýbünden başgaça. Olar pullarynyň özüne işlemegini isleýär. Olaryň sözi şeýle, Men öz maýamdan näçe gazanaryn we haçan pulumy yzarlaryn? Köp adamlarda meýilnama bar, ýöne olar maýa däl-de ätiýaçlyk. Maýadarlara ätiýaçlyk gabat gelmeýär. Sebäbi olaryň puly uzak wagtlap durýar. Men pulumyň sarp edilip, şol wagtam yzyna gelmegi isleýän. Bu aýlawyň tizligi. Maýa goýanymdan soň pulum näçe wagtdan yzyna geler? Ätiýaçly goýujylar puly goýýarlar we ony unudýarlar. Meň baý kakam, Sen işçileri sözünden tanap bilersiň. Sebäbi olar hemişe şol bir sözi aýdýarlar diýdi. Men ýeňillikli, ynamdar, howpsuz iş gözleýän. Hemişe. Ýene aýdardy. Sen hakyna tutma hünärmenlerem siz tanap bilersiň. Sebäbi olar aýdýar, Siz maňa pylança tölemeli, men alty göterim tutum tutýan. Adatça gozgalmaýan emläk boýunça brokerler şeýle aýdýar. Ýa meniň hyzmatym sagadyna ýüz dollar, ýa-da men bu işi pylança edýän. Bu adamlar üçin wagt bu pul. Biznes eýeleri aýdýarlar, men akylly adamlary gözleýän, maňa hünärmenler gerek. Olar ýene bir biznes açmak üçin öňe hereket edesi gelýär. Olarda örän köp korporasiýa bar, bu-da olaryň örän tapawutlandyrýar. A maýadar aýdýar, Maňa maýamyň üstüniň girdejisi gerek. Kiçi biznesiň eýesi bilen uly biznesiň eýesiniň arasynda ýönekeýje tapawut bar, eger uly biznesiň eýesi hemme zady dogry edip kompaniýa gurup bilse, ol biznesden ünsüni sowup biler we ol ýok wagty onsuz kompaniýa has hem gowy işlär, sebäbi kompaniýany başarjaň adamlar dolandyrýar. A Kiçi biznesiň eýesi şol biznesde galsa, ösmese, onuň girdejileri köpeler. Eger işgärleri säwlik goýberýän bolsa, ol hemişe hemmärada gözegçilik etmeli bolar. Olaryň arasyndaky tapawut esasan şunda. T bilen B-niň arasynda tapawut olaryň pikiriniň ölçeginde. Meselem, adamlar ýanyma gelýär. Men gamburger satýan dükanjyk açasym gelýär. Bary ýekejemi. Ine Reý Reý Krok gamburger satýan restoran bütin dünýäde açdy. Tapawut görüşde ölçeg hem-de dolandyryjylyk ukybynda olar örän tapawutly adamlar. Ýa bu tapawut olaryň duýşundan gelip çykýar. Idäki adamda iň ýokary duýgy, gorky. Sebäbi ol howpsuzlyk hakynda pikir edýär, howpsuzlyk ýüregine ornaşan. T, bu adamlar bolsa gorkan. Bu ýerdäki adamda ýeterlik ynam ýok. Bular inçe käriň eýeleri. Olar öz işinden hemmeden köp lezzet alýar. Olaryň özi wagtyny we bütin durmuşyny dolandyrýarlar, bu-da olara ýaraýar. Esasan bular iň ýokary haky ýylda bäş müň dollara çenli gazanyp bilerler. Diňe wagt bu pul bolan üçin. A bu ýerde siziň gazanjyňyzyň çägi ýok. Ýene bu adamlaryň pikir-garaýşy nähili tapawutly. Maýadarlar bitarap garaýyşly, dogrusy duýgy taýdan. Hakyky maýadara bazar ýokary ösýär ýa aşak parhsyz. Sebäbi ol islendik ýagdaýda pul gazanýar. Bu hakyky maýadar. Ol bilýä, ýeňliş bu uçuşyň bir bölegi. Pul dolandyryş kitaplarynda muny nähili etmelidigi aýdylýar. Maýadar bütinleý bitarap. A bu ýerdäki adam kanagaty bilen tapawutlanýar. Bu bölekdäki adamlara edil şol wagt tölenmegi wajyp. A bu ýerdäkiler uzak wagt puluny alman biler. Meselem, üç ýyl. Kompaniýa maýa goýmak üçin ýüz tutýanlardan soraýan. Siz üç ýyl mugt işläsiňiz gelýämi? Ýok. Onda maýa goýmaň, sebäbi siz heniz öz garaýşyňyzy üýtgetmänsiňiz. Bu döwürde hem işçi hem maýadar, hem hünärmen hem maýadar bolmaly. Ýagny kwadrantyň iki tarapynda hem bolmaly. Siz bu ýerdemi ýa däl wajyp däl, siz maliýe taýdan garaşsyz bolmak isleseňiz, Şu günden maýadar bolmaly. Şoň üçin ähli zat ýönekeý. On ýaşymdan başlap şu ýere ölmek üçin muny öwrenip başladym. Netijede, şu ýerde-de galdym. Göz öňüne getiriň. Meň pulum meň üçin işleýä, men oň üçin däl. Bu düýbünden tapawutly garaýyş. Pikir ediň. Şeýle-de iň baý adamlaryň oýnaýan oýny bar. Bu oýun baýamak üçin iň gowy usul. Bir gün baý kakam Gawaý adasynda ak çägeli kenarly iň gowy ýerleriň birini satyn aldy. Sen muny nädip başardyň diýdim. Onda heniz beýle köp pul ýokdy. Nädip beýle gymmat ýer satyn alyp bildiň, meniň özüm ony alyp bilemok. Onuň bahasy on million dollar töweregi. Men ony özüm satyn alyp bilemok, ýöne biznesim başarýar. Bu iň uly syrlaryň biri. Meň biznes döretmegi öwrenmegimiň sebäbi, biznes maňa maýa goýmaga mümkinçilik berýär. Meň özüm ony başarmaýan, men onça gazanmaýan. Ýöne meň kompaniýam gazanýar. Baýlaryň artykmaçlygy. Şeýle düzgün bar. Togsan on. Ýönekeý düzgün. Bu on göterim adamyň hemişe togsan göterim pul gazanýanyny aňladýar. Her kişiniň baý bolmak üçin öz garaýşy bar we bu siziň maşgalaňyzda jemgyýetiň üsti bilen aňyňyza guýuldy. Mekdepde size biznesiň eýesi bolmagy öwretmediler. Size işgär bolmagy, baýlar üçin işlemegi öwretdiler. Baýlar bolsa mundan yfrat peýdalanýarlar. Olar pikir alýarlar, olar pikir alýarlar, akylly adamlary jemleýärler we uly bir kärhana döredýärler. Şeýdip, olar üçin maýa goýýan biznes emele gelýär. Eger öz biznesi arkaly maýa goýýan bolsa, onda salgyt hakynda kanunlar olaryň peýdasyna. Ine baýlar nädip has-da baýaýar. Olar B we M kwadrantyň üsti bilen maýa goýýan üçin az salgyt töleýär. IWT-den maýa goýmak, Kanundan peýdalanmagy maýa goýmak, Amerikada bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylda hökümet öz puluny alýança işgäriň öz puluny almajakdygyny ýola goýýan salgyt kanuny kabul edildi. Siziň aýlygyňyzy ýokarlandyrsalar, hökümet hem köp alýar. Hemişe. Siz million dollar gazansaňyzam barybir salgyt töleýäňiz. Bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda lukmanlara, buhgalterlere, kazylara we beýleki hünärmenlere degişli ýene bir kanun kabul edildi. Kanun olaryň zyýanyna üýtgedi. Baýlar üçin bolsa kanun hiç wagt üýtgemeýär. Hut şu sebäpden baýlar hasam baýaýar. Baýlar üçin gurnalan kadalar bilen oýnamaly, sebäbi olaryň özi ony gurnaýarlar. Baýlaryň duzagy. Köp puluň meni baý etmejegine ýigrimi ýaşlarymda düşündim. Şol wagt men millioner boldum. Bu-da meň beýnime urdy. Siz köp pul gazananyňyzda akyl-zehiniňiz artandyr öýdýäňiz, aslynda ol pese düşýär. Mende dürli gymmat sport ulaglary, baýlyklar bardy. Sebäbi men millionerdim. Ýöne pulum artdygyça şonça-da kütelýärdim. Köp puluň meni hasam garyplaşdyrýanyna düşündim. Näçe gazanýanyňyz möhüm däl. Esasy zat, nähili sarp edýäniňiz. Men ýylda bäş ýüz müň gazanýan arizonaly lukman tanaýan. Emma ol bäş ýüz ýigrimi müň sarp edýär. Baý kakam aýdardy, Uly jaýda ýaşap, owadan ulagyň bolup gymmatbaha eşik geýseňem, bu seniň baýdygyňy aňlatmaýar. Sen şeýle baýlyk bilenem bankrot bolup bilersiň. Şeýlelikde, men uzak wagtlap maliýe garaşsyzlygyna eýe bolmak üçin nädip aktiwleri almalydygyny öwrendim. Maksat hiç wagt pul üçin işlemezlikdi. Meni pul bilen üpjün etjek aktiwleri satyn almagy öwrenmekdi. Aksiýa, karz, gozgalmaýan emläk ýa biznes tapawudy ýok. Siz nädereje baý bolup bilýär? Meselem, siz öýlenen ýa durmuşa çykan. Sizi işlemä goýsaň näme bolar? Biz aýalym bilen işlämzok. Ýöne girdeji gelip dur. Sebäbi ol biziň işlemegimize bagly däl. Orta derejeli adam ähli aktiwleriniň aslynda passiw, passiwdigini işlemesini goýsa düşüner. Baý kakamyň aýdyşy ýaly aktiwler sizi eklär, passiwler bolsa sizden eklener. Adamlar tölegini geçip bilmeýän üçin işi goýup bilmeýär. Onda baýlyk nämede ölçenýär? Siz işlemän nädereje uzak ýaşap biljegiňize görä, ol gün ýa ýyl, ýagny wagt bilen ölçenýär. Men togsan dördünji ýylda işden galanda baýlygym çäksizdi, sebäbi maňa gereginden artyk köp pul gelýärdi. Bu-da garaýyş nokady. Bir gün kakam aýtdy, Sen öz hususy biznesiň pikirini etmeli. Sen haçanda işgär bolaňda başga biriniň biznesi hakynda pikirlenýäň. Baý kaka, garyp kaka kitabynyň seminarynda birinden, Siziň biznesiňiz barmy diýip sorandym. Ol, Hawa, men bankir diýdi. A bu siziň käriňiz, biznes däl. Eger siziň biznesiňiz bolsa, siz onda maýadar bolmaly, ýagny has köp pul getirer ýaly aktiwa pul goýmaly. Bize mekdepde öz biznesimiz hakynda däl-de, başgalaryň biznesi hakynda pikir etmegi öwretdiler. Size aýtjak zadym öz biznesiňiz hakynda pikirleniň, şonda baý bolarsyňyz. Girdejileriň we çykdajylaryň dogry hasaplanşy. Baý we garyp kakamyň arasyndaky tapawut şundady, garyp kakam hemişe aýdardy. Ýokary hak töleýän näme tap? Iş. Bu örän ters ýol. Sebäbi ýokary aýlykly işde ýokary salgytlara borçlanýaň. A baý kakam, Ýokary aýlyk diňe orta synp üçin üstünligiň açary diýerdi. Ine orta synp adamyň düşünjesi. Baýlar näçe gazanýanyň däl-de, näçe ýygnaýanyň möhümdigini bilýä. Puly saklamagy başarmaly. Näçe gazananyň däl, näçe ýygnanyň möhüm. Muňa girdejiň çykdajyň hasaplanyjy diýilýär. Aktiw satyn almak üçin siz näçe pul aýryp bilýäňiz? Otuz göterimden az bolmaly däl. Eger müň dollar gazansaňyz azyndan üç ýüz dollar maýa goýulmaly. Muny etmek islemeseňiz şuňa serediň. Müň dollar gazansaňyz, siz aktiw almaga üç ýüz dollar aýyrmaly. Orta derejeli adam näçe aýyrýar bilýäňizmi? Hiç zat. Ine näme üçin ol garyp. Ol aslynda köp gazanýar. Oňa bütin ömrüne gowy iş tapmak üçin uniwersitete girmeli, şonda köp gazanarsyň diýip gulagyna uýdular. Sebäbi ol köp näme satyn alar, ondan gitdigiçe köp pul alýan passiwleri. Garyp kakam hemişe aýdardy, men köp gazanýan. Baý kakam, men köp ýygnaýan diýerdi. Uly tapawut şeýlemi? Gaty uly, esasanam uzak wagt üçin. Esasy zat şu sebede näçe ýygnaýanlygyň. Üç kapelka. Mende siziň baýap biljegiňizi subut edýän bir oýun bar. Heniz kiçikäm baýkakam şeýle zadyň üçüsini berdi. Bu näme? Kapelka. Eger baýasyňyz gelse, şundan üçüsini satyn alyň. Bu baý adam ýaly pikirlenmek üçin bar gerek zat. Indi. Ene, birinji, ikinji, üçünji kapelkalar. Biri ýygnamak üçin. Biri maýa üçin, biri bolsa haýyr-sahawat üçin. Bermek örän wajyp. Şu gün çözgüt kabul edip siz baýlygy saýlaýaňyz, diýersiňiz. Bu örän aňsat. Ýöne bu, şu güne çenli ähli günleriň netijesidi. Şoň üçin şu gün bir dollar aýryň. Şeýdibem diňe hepdede bir gün däl, her gün ediň. Beýniňize öwredýän zadyňyz baý ýaly, näçe ýygnaýanyňyz pikir etmek. Indi diýeliň şu gün maksimum aýryp biljegiňiz bary ýogy bir dollar. Ajaýyp. Näçe mukdar goýýanyňyz däl aslynda şuny edýäniňiz wajyp. Siz sport zala gatnaman bir günde Arnold Şwarsneger ýaly bolup bilmersiňiz. Beýle bolmak üçin köp ýyllaryň dowamynda yzygiderli gatnamaly. Indi siziň haýsyňyz şu günden başlap ömrüňiziň soňuna çenli her kapelka bir dollardan günde üç dollar aýryp bilersiňiz? Örän gowy. Hemmeler başarýar. A köp adamlar muny etmezler. Sebäbi bu bir uçajyk iş. Dollar kapelka düşeninden soň ömrüňiziň soňuna çenli siziňki. Sizden soň indiki nesle galar. Orta adam synplary bolsa kapelkany döwmek üçin bir bahana tapar. Sen düşüneňok, maňa pul gerek boldy. Näçe pul goýýanyňyz däl, siziň endigiňize, garaýşyňyza öwrülmegi zerur. Şoň üçin şu günden başlaň. Bir dollardan. Indi nolluk goşalyň, on edeliň. Munda-da adamlar, Bu-da beýle bir kyn däl diýýärler. Günde otuz dollar aýyrjak boluň. Ýürek urşuňyz güýçlendimi? Barýa-u bir nollyk goşsagam, bu siz üçin hopuk durjy. Siz o puly sarp edesiňiz gelýär. Eger kimi on dollar ýeňil bolsa, onda ýüz ediň. Ýüregiňiz hasda çalt urar. Käbiri, Bu aňsat, men başararyn diýýär. Onda üç müň edip görüň. Ýene-de aýdýan. Mesele pulda däl, höwesiň hemişe bolmagynda. Ine bu pul, hiç wagt sarp edilmeýä. Ine bu pula siz emläk, aksiýalary satyn alýaňyz. A birden tersine bolaýda muny ýitiribem bilersiňiz. A muny hiç wagt ýitirmersiňiz. Bu puly siz haýyr-sahawat üçin berýäňiz. Men ony möhüm hasaplan ýerime sadaka maksatly berýän. Baý kakam bu puly ybadathana bererdi. Garyp kakam hiç zat bermezdi. Haçanda özümde pul bolar şonda bererin diýerdi. Şoň üçinem garyplygyna galypdy. Garyp kakam işiň howpsuzlygyna ynanardy, baý kakam bolsa maliýe howpsuzlygyna. Indi maliýe howpsuzlygyna nädip ýetmeli? Örän ýönekeý. Şu üç kapelkaň kömegi bilen. Bu düýp özen, goýum, maýa we haýyr-sahawat. Maliýe howpsuzlygyna şeýdip başlanýar. Şundan başlamaly. Menem edil şeýdip başladym. Bilseňiz, bu maňa ýaraýardy, baý bolmak ýaraýardy. Bähbitli söwda nädip tapmaly? Indi men nädip tejribe toplaýanym we bähbitli söwda nähili tapýanym hakynda. Aýalymdan soraň. Gozgalmaýan emlägiň birini satyn almazdan öň men olaryň näçesini seljerýän? Ýüz. Şert şeýle. Bir zat satyn almazdan öň men azyndan ýüz söwdany seljerýän. Ýüzden birini satyn almasam, täzeden başlaýan. Şeýle baglanyşyk. Ýüzde biri. Ine nädip söwdany tapýan. Pulum bolmasa näme ederdim? Barybir söwdany gözlärdim. Men türgenleşdim, tejribe topladym. Käte aýdýarlar, Rieltora bardyk, bir obýekt tapdyk we satyn aldyk. Näçe obýekt gördüňiz? Diňe şu. Maýadarlar däl-de, akmaklar. Bu maýa goýmaklygyň akylsyz usuly. Bazar trendlerini bilmegiň, nyrha we beýleki bazar ýagdaýyna düşünmegiň ýeke-täk usuly ýüz söwdany seljermek. Ýüzsünden onusyna teklip edýäňiz. Sebäbi galan togsan bähbitsiz. Söwdany seljerýärkäňiz siz akyllanýaňyz. Her täze söwdada men gitdigiçe köp zat öwrenýän. Maýa goýjak on söwdamdan üçüsi ylalaşdy. Bu doktor Dolf de Rozanyň düzgüni. Gozgalmaýan emlägiň ussady.
Ol aýdýar, Eger bu ýerde altylyk dursa, onda nämäni aňladar, siz aşa köp pul teklip edýäňiz. Diňe üç satyja ylalaşar ýaly siz arzanladyş soramaly, teklibiňizi azaltmaly. Men şu kadadan saklanmaga çalyşýan we netijede üçüsinden iň gowy bir obýekti satyn alýan. Adamlar men muny nädip öwrenmeli diýýär. Ýönekeýje, siz köp söwdany seljermeli. Pikir ediň, men elli müňden gowrak söwdany seljerdim. Ine men nädip akyllandym. Iş gözlemäge derek men söwda gözledim. Biznes satyn alaňda-da şol bir zat. Ýüz on üç bir. Aksiýa satyn alamda ýüz kompaniýany seljerýän. Şol bir zat. Siziň hemmäňiz muny edip bilýäňiz. Muňa tölemegem gerek däl. Özüňiz meşgullanyp bilýäňiz. Bu mugt. Ene maňa maliýe howpsuzlygyny näme berdi? Garyp kakam nämä üns berdi? Iş ýeriniň howpsuzlygyna. Gorky. Köp adam wagtyny baýamaga sarp etmeýär, köpler üçin bolsa maýa goýum örän töwekgelçilikli gorkuly zat. Hatda peýdaly söwda görselerem olar gorkýar we yza çekilýär. On biznesden dokuzysy garyp düşýär diýip kän aýtdylar. Hawa dogry, olaryň köpüsi şowsuz, ýöne biri şowly. Men iki gezek garyp düşdüm. Iki gezek şol dokuzyň biri boldum. Ýöne bir gün onunja düşdüm. Garyp kakamyň iň uly ýalňyşlygy, islendik wagt geljekki şowsuzlygyň sebäbini gün aýdyp bilerdi. Birinji gezek garyp düşende bir ýyl töweregi örän erbet boldum. Bu elhençdi, millionlarça pulumy ýitirdim, ynamym gaçdy. Men ýene öýsüz garyp düşdüm, a haçan-da aýaga galamda, hasam güýçlendim. Ikinji gezek garyp düşende alty aý töwerek süsük-pes gezdim. A üçünji gezek men ýeňdim. Kyn döwürlerde garyp kakam sen utuldyň diýerdi. Baý kakam bolsa sen entek az utuldyň. Ine nähili tapawut. Şeýle-de Baý kakam aýdardy, Şowsuzlyk bu üstünligiň bir bölegi. Şowsuzlykdan gaçýan adam üstünlikden hem gaçýar. Siziň iň köp çykdajyňyz siziň sarp edýäniňiz däl, a gorky zerarly gazanmaýanyňyz. Baý kakam gorky nähili öwretdi? Şeýle açyp görkezdi. Ilkibaşda utul we öwren. Gutuljagyňyzy bilseňiz, şol bada gutulyň. Uzaga çekmäň. Sebäbi her gezek ýalňyşaňyzda siz akyllanýaňyz, elbetde mundan sapak alsaňyz. Şoň üçin aýdýan, mümkin boldugyça ir, ýöne boldugyndan az utulyň. Aýalym bilen maýa goýmaga täzeden başlan ilkinji söwdamyz kyrk bäş müň dollarlykdy. Ilkinji girdeji alty müň dollar goýdy. Bu söwdada utulan bolsak biz hasam akyllanardyk. Ýöne utulmadyk, çägimizi giňeltdik, söwdamyzy hasam artdyrdyk we şowsuzlygy umyt etdik.
Hemmeler şowsuzlykdan gaçjak bolýar, a men oňa duşmak isleýän. Sebäbi ol meni hasam akyllandyrýar. Şeýdip men öz beýnimi täze zatlary öwrenmäge açýan. Men ýalňyşlygymy inkär edemok, olary kabul edýän. Men ýalňyşyma düşünýän, sapak alýan we ýolumy dowam edýän. Soňky gezek ýatladaýyn, siz çözgüt kabul etmeli. Men kiçijik oglan çykgam diňe kimi diňlemelidigimi saýladym, häzirem saýlaýan. Her gün irden oýanýan we saýlaýan, şonuň üçin öz saýlawyňyz ediň. Otuz minutda baý bolup bolmaz. Emma otuz minutda pikirleri baý bolmaga kömek etjek pikirlere üýtgedip bolar.